Ers mis Chwefror 2020, mae Pwyllgor Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Senedd Ieuenctid Cymru wedi bod yn casglu barn plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd ynghylch sefyllfa bresennol cymorth iechyd emosiynol ac iechyd meddwl yma yng Nghymru. Mae'r pwyllgor wedi clywed gan gan bron i fil a hanner o blant a phobl ifanc. a thros 200 o weithwyr proffesiynol sydd wedi rhannu eu profiadau a safbwyntiau o'r system bresennol yma yng Nghymru. Mae'r fideo hwn gan y Pwyllgor Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl yn tynnu sylw at ganfyddiadau allweddol yr arolwg. Mae'r fideo wedi dramateiddio, sy'n cynnwys actorion ifanc, yn cynnwys sylwadau a wneud gan bobl ifanc, eu profiadau bywyd go iawn a'r barn am yr hyn sy'n gweithio'n dda, a sut y gellid gwella cymorth iechyd emosiynol ac iechyd meddwl yng Nghymru. Mae'r fideo hwn yn trafod materion y gellir ystyried eu bod yn sensitif.
Dwi'n teimlo fel fy mod i'n cael fy marnu. Dwi'n teimlo fel na alla siarad â neb. Beth os nad yw pobl yn fy nghymryd i o ddifrif? Beth os mae pobl yn meddwl fy mod i'n ceisio dynnu sylw? Nid yw pobl yn deall. Nes i ceisio yn esbonio fy nheimladau i ffrind o'r blaen. Dwedodd wrtha i fod yn wastraff o'i amser. Dydych chi ddim yn gwybod sut y bydd pobl yn ymateb pan fyddwch chi'n dweud wrthyn nhw. Wel, pam ddylwn i ddweud wrth rywun arall? Dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod a yw hyn rwy'n teimlo'n normal. A fydd pobl yn meddwl fy mod i'n rhyfedd, yn dweud pethau fel, 'O, ie, dyna Jordan, Mae wedi bod yn dioddef efo'i iechyd meddwl. Mae newydd wahanu oddi wrth ei gariad a dyw e heb fod yn ymddwyn ar yr un ffordd ac o blaen. Dyle bachgen osgoi trafod ei teimladau, ond dylen nhw. Hoffen i pe bai mwy yn cael ei wneud ynglŷn â hyn, fel y gallai pobl fel fi, ddim ond ddigon hyderus i godi llais.
Gemma. Ti'n gwybod, Gemma? Wel, hi wedi dod ato i heddiw i dweud bod hi'n cael problemau gatref, a mae'n effeithio sut mae hi'n teimlo o hyd. Nath hi dweud wrtha i allan nhw bawb. Fi just dim yn gwybod beth i wneud. Mae'n teimlo fy mod i rhaid i fi wneud rhywbeth, ond beth? Lle dw i'n mynd i cael help yn yr ysgol am hyn? Dwi ddim gallu cofio y tro olaf ni wedi cael sesiwn iechyd meddwl yn yr ysgol. Oedden nhw arfer fod yn rili dda, a hyd yn oed yn yr ysgol gynradd, achos fel plentyn, ti'n methu cael trafferth gyda iechyd meddwl, na? Os oedd athrawon jyst di siarad amdano fe pryd oedd yn ifanc, efallai byddwn yn haws i gwybod ble i mynd nawr. Fel, dwi'n cofio Jordan. Bu'n aeth ar goll ar ol ysgol un diwrnod, a nath rhywun dod o hyd iddo. Ond oedd yn rhy hwyr. Ie, nath nhw sôn amdano yn yr ysgol. Ond dyna ni. Mae rhaid i'r athrawon teimlo bod rhaid i nhw dweud rhywbeth. Ond nath ni ddim rili dysgu unrhyw beth. Naethon nhw rhoi taflenni gwybodaeth i ni. Ond dyna ni. Dydy hynny ddim yn digon. Yn ystod y gwasanaeth diwethaf, wnaeth rhywun dod mewn i siarad gyda ni. Rhywun o elusen iechyd meddwl. Mi oedd hynny yn dda. Y diwrnod nesaf, roedd popeth nôl i'r arfer, oherwydd roedd e ddim yn diwrnod iechyd meddwl. So, yn mynd yn ôl i Gemma. Lle dwi fod i fynd? Pwy dwi siarad gyda? Wnaeth rhywun wrando? Wnaeth rhywun hyd yn oed helpu?
Saith mis. Saith mis dwi wedi disgwyl am y sesiwn yma. Saith mis o'n deimlo'n drist, ansicr ac yn wag. Ond ar ôl saith mis, ro'n i'n gobeithio bydd heddiw yn mynd i helpu i weld y hyder o oleuni ffordd allan o hyn i gyd. Ond na, beth wnes i ddisgwyl amdano? Pam doedd e ddim yn posib i fe fod fel sgwrs arferol? Oedd e'n fel, So Megan, pam wnei ti dweud wrthon ni sut wyt ti'n teimlo? Sut wyt ti wedi cyrraedd y teimladau hyn? Dwi'n teimlo fel tro rownd a dweud, Dwi'n meddwl bod y ffaith dwi 'di aros am saith mis yn rhan o'r problem. Dim cyswllt, ran pob sgwrs na ddim. Ar wahân i fy galwadau ffôn desperate. Yn cael ei ateb gyda'r un hen beth. Ti dal ar y rhestr. Och, bysa unrhyw help y tra mod i'n disgwyl yn help mawr. Rhywun yn tseco mewn yn aml. Neu hyd yn oed neges tecst can cams. Neu therapist neu fy doctor. Bydde hynny'n ddigon. A fydd hi'n siŵr byddai pethau yn well. Dwi'n siŵr y byddwn ni mewn gwell lle na ydw i heddiw. Beth am cymorth am ddim? Neu hyd yn oed sgwrs ar-lein? Yn enwedig y rhai sydd yn troi yn 18 fel fi. Does dim cap oedran ar iechyd meddwl. Efallai erbyn hyn byddai'n cael ei weld fel oedolyn. Ond rydyn ni angen help hefyd.
Nes i fi ar y ffordd i gwrdd â un o'r boys. Fi bod yn eistedd o gwmpas rhan fwy o'r dydd yn meddwl, sut eisiau ddeffro hyn? Methu bod yn y coleg, heb yr hawliau adle ti hyd yn oed. Fi wedi gael fy hun yn ei sefyllfa lle fi methu symud ymlaen. Chi'n gwybod, rhaid o'r holl soft corona yma. Fi wedi penderfynu mynd allan i gwrdd â un o'n ffrindiau i ymlacio am ychydig. Cerddoriaeth yw'r unig beth sy'n cadw i'n mynd weithiau. Sa i'n gallu egluro, ond chi'n gallu troi'r gerddoriaeth mlaen a, a pheidio chanolbwyntio am ychydig. Yn bell i ffwrdd o'r ffordd chi'n teimlo, i ffwrdd o'r problemau heb fod angen i chi feddwl am dim byd. Nes i gysgu am ddau ddiwrnod solid wythnos diwetha. Sa'n siŵr pam. O'n i'n teimlo'n euog ond rhaid bod fi angen er mwyn gwella fy hun. Dyw'r boys ddim yn gwybod am hwn. A sa'n credu na i sôn am y peth. Credu bod fi'n ymdopi'n iawn ar hyn o bryd. Poeni am fynd nôl i'r coleg wythnos nesaf. So westa fi os o dan o rhywle bys ni'n gallu dianc am ddeg munud. Jyst pan fi'n teimlo dan sraen. Fi bob amser meddwl am y diwrnod nesa, y mis nesa, neu'r blynyddoedd nesa, a pha mor dda bydd yr amseroedd da yna. Mae'n caru fi fynd, chmo. Fi wedi trefnu cymaint o wylio da'r boys, felly pam na fyddwn ni eisiau bodoli i fynd â nhw? Oedd y canslo cynlluniau fi eleni. Wel, oedd hwnna atal popeth. Ond wedyn mae rhai meddwl am yr holl bethau da hefyd. Ymarfer corff, cicio pêl o gwmpas y cae o bron yr awyr agored. Mae awyr iach yn gallu achub bywyd o bryd i'w gilydd. Dyna pam fi wedi cerdded i tŷ Dan heddi, yn hytrach na gael lifft. Mae'n rhoi cyfle i chi feddwl, chi'mo. Weithiau dyna'r cyfan sydd angen arnom. Amser i fyfyrio a meddwl am yr holl bethau da sydd gennym.
Mae fe hefo iechyd meddwl, mae hi'n gorbyderus. O, mae hyn yn depressing. Ti'n gwneud fi'n anxious. Ti'n gorau mateb. Mae o a downer. Mae hi'n bonkers. Mae o hefo problemau. Dwi'n mor OCD. Stress head. Mae o wir yn poeni fi pan mae pobl yn defnyddio geiriau ma mor ysgafn. Mi wnes i frwydro hefo fy iselder am blwyddyn. Mi es i at fy teulu a ffrindiau. Nathon nhw wir trio helpu. Ond oedden nhw jyst ddim yn gwybod beth i wneud, na beth i'w dweud, na sut i wneud pethau well. Weithiau mae pobl yn meddwl mai jyst phase ydi o, ond dwi wir yn gwybod dydi hyn ddim jyst yn phase. Petai nhw ddim ond hefo gyda gwell dealltwriaeth, petai nhw ddim yn rhoi eu hunain yn fy sefyllfa ac yn profi hyn dwi'n teimlo. Ond dyna'r peth, dydi fy teulu a ffrindiau dim yn siarad am iechyd meddwl o gwmpas y bwrdd amser te, neu hyd yn oed yn gyffredinol o ddydd i dydd. Dydi o jyst ddim yn rhywbeth sy'n cael ei trafod. Mae'r un peth hefo doctoriaid. Pan es i, o'r diwedd, ffeindio nerth i mynd i weld fy doctor, yr unig peth wnaeth nhw oedd ysgrifennu gwybodaeth am grŵp byddai'n bosib i mi ymuno. I person sydd yn barod yn bryderu am y math yna o sefyllfaroedd, ystafell llawn efo bobl diarth oedd y lle olaf dwi eisiau bod. Dywedodd y doctor, Fel rhywun sydd wedi derbyn ei addysg, roedd yn hawdd i mi dynnu fy hunain allan ono, a defnyddiodd apiau meddylgarwch fel fod dwi ddim wedi trio hynny yn barod. Beth mae rhaid i ti ofyn dy hun yw, Y'n nhw wir wedi profi problemau iechyd meddwl? Y'n nhw wir yn gwybod sut mae o'n teimlo? Mae'n yr un peth hefo'r athrawon. Sut i nhw fod i gwybod beth i wneud? Os mae neb yn dweud wrthyn nhw. Os nad oes rhywun yn rhoi hyfforddiant cywir iddyn nhw. Dwi ddim yn meddwl bydd fy mhennaeth blwyddyn yn gwybod ble i mynd. Os bydden nhw'n gwybod rwy'n cael trafferth gyda fy iechyd meddwl. Fydden nhw siŵr i fod yn ffrico allan.
Pedwar poster tu ôl i'r toiledau yn y clwb rygbi i lawr y ffordd. Dwi ddim hyd yn oed yn gwybod os maen nhw wedi newid ers dwy flynedd, o be fi'n gofio. Dwi ddim yn meddwl bod y llinell gymorth yn gweithio hyd yn oed. Ond dydych chi ddim yn gallu gwneud newid i hwn, chi'n gwybod? Bydden nhw'n gwybod mai fi sy'n rhoi sylw iddo. Mae'n debyg y bydden nhw'n cwestiynu pam mae Rhys, y bachgen rygbi yn rhoi sylw i hyn. Dyna yw'r peth. Mae'r rwystr yn bodoli. Alla i ddim siarad am fy mod i'n un o'r bechgyn. Rhwystrau hyn, rhwystrau hynny. Pad nad oes neb yn gwneud dim amdano. Mae angen i'r pobl sy'n gwneud y rheolau wneud mwy. Pwy ddylen ni cysylltu â nhw i drafod y pryder hwn hyd yn oed? Y peth yw, mae digon o wybodaeth a chymorth ar gael, ond ble ydych chi'n dod o hyd iddo? Nid yn unig hynny, ond pwy yw'r person sy'n ateb y galwad ffôn? Mae'r holl sefyllfa o ran mynd i weld rhywun nad ydych erioed wedi cyfarfod o blaen, neu hyd yn oed i sgwrsio,